Salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Wéi der gesitt, d'Joer 2021 kënnt sou lues awer sécher emol an d'Gäng. Genau, well mir hunn dës Kéier souguer zwee nei Spiller zesummegekraazt kritt. Gesitt emol, léif Zuschauer, wat mär dach net alles fir Äech fäerdeg bréngen. Ja bon, Intro, ne? Ja komm komm allez.
Dir gesitt, den Danilo an ech maachen d'Moderatioun. Eisen Jules ass néierens ze gesinn. An dat ka just eppes bedeiten. Et ass en neie Monsterhunter dobaussen!
Capcom huet definitiv net wëlles, sech op dem Erfolleg vu senger aktuell gréisster Franchise auszerouen. Knapps en halleft Joer nodeems Monster Hunter World säi leschte Content-Update krut, ass schonn den nächste komplett neien Deel vun dëser Rei um Start, Monster Hunter Rise. Aktuell just fir d'Switch, huet Capcom och schonn de PC-Release fir 2022 confirméiert. Sécherlech interessant an dëser Zäit, wou et roueg ass un der Games-Front, Huele mir elo fir Iech den neie Monster Hunter genee ënnert d'Lupp a kucken, wat Rise neien an ale Fans ze bidden huet. Wéi et sech fir dës Serie gehéiert, gëtt bei Rise mat engem fräi erstellbare Charakter Juegd op allerlee riseg a geféierlech Monstere gemaach. Aus den erjote Monstere kritt ee Ressourcen, fir Waffen a Rüstunge schmiden a verbesseren ze loossen. Wéi scho bei de rezente Virgänger Generations a World kann een aus 14 verschidde Waffeklassen eraussichen, wat engem am beschte läit, vum risegen a luese Grousschwäert bis hin zur flénker semiautomatescher Armbrust. Dobäi kann een eleng oder mat bis zu 3 Matspiller op d'Juegd goen, dat esouwuel am Couch-Koop oder iwwert den Nintendo-Online-Service. D'Story vum Spill gewënnt iwwerdeems ewéi bei de Virgänger och schonn sécherlech keng Präisser an ass nees just eng Excuse fir iech vun engem Monster zum nächste méi staarke Monster ze joen. Ass den Endboss um normale Schwieregkeetsgrad gepackt, dierft der dann um sougenannten High Rank nees vu vir ufänken, wou all d'Monstere méi staark sinn an och nei Ressourcë fir nach besser Ausrüstung liwweren. Souwäit alles Monster Hunter Standard, fir deen d'Serie scho laang bekannt ass. Wat ënnerscheet Ys dann elo vu senge Virgänger? Déi gréissten Neierung sinn definitiv Wirebugs, Insekten, déi blëtzschnell elastesch Fiedem produzéieren, un deenen Dir Iech no vir oder an d'Lut katapultéiere kënnt, fir schnell virun ze kommen oder héich Plazen ze erreechen. D'Maps sinn deementsprechend vill méi an d'Héicht gebaut ewéi fréier. Déi Insekten hutt der ëmmer bei iech an hëllefen och am Kampf géint d'Monsteren. All Waffentyp huet elo seng eegen eent bis zwee Wirebug-Attacken, mat deene Monstere getraff gi kënnen. Huet e Monster genuch Wirebug-Schued erlidden, kann een op d'Monster klammen an et fir kuerz Zäit reiden. Op engem Monster géint en anert Monster ze kämpfen oder d'Monster einfach an eng Mauer rennen ze loosse fir décke Schued ass en Highlight vum Spill. Déi aner grouss Neierung ass dat nieft ärem Kazekamerod och elo e risege flénke Mupp iech op der Juegd begleet. Op dësem sougenannte Palamute kënnt der souguer reiden a kommt vill méi schnell duerch d'Map. Genau wéi är trei Kaz hëlleft och ärem Mupp am Kampf a kann dofir equipéiert ginn. A jo, amplaz einfach ze bäissen, hëlt äre Mupp léiwer eng Waff an d'Schnëss a schléit domat dran. Eng pelzeg Begleeder kënn der am Duerf rekrutéieren an och wiesselen, wee mat iech op d'Juegd geet. Wee net mat iech kënnt, kann an där Zäit trainéieren, op eegen Expeditioune goen an souguer fir iech Ressourcen erhandelen. Apropos Duerf, Ären Hub ass änlech opgebaut ewéi bei World, Händler, e Schmadd, NPCs mat Niewequests, en Eck fir är Déierekolleegen, en Trainingsraum, Zougang zur Online-Hal, Är eege Bud, fir déi der kënnt Dekoratioune fräischalten, an natierlech d'Kantin, wou der virun all Quest iesse goe kënnt, fir iech ze stäerken, inklusiv Monster Hunter typescher Kachkatz. Beim Ubléck vum Duerf fält och direkt den allgemengen Design Choice op, dee Wise säin eegene Charakter gëtt. Nach ni sinn d'japanesch Wuerzele vun der Franchise esou offensichtlech gewiescht ewéi hei.

Ganz nei sinn ausserdeem déi sougenannte Rampage Quests. Déi erënneren un Tower Defense Spiller an hei musst der d'Paart zu ärem Duerf géint Horde vu Monstere verteidegen. Dofir stinn iech Duerfbewunner an Artillerie zur Verfügung, déi der selwer plazéieren an am Laf vun der Quest upgrade kënnt. Am Multiplayer mécht dat effektiv Spaass, wann ee sech ofgeschwat a jidderee seng Aufgab huet. Mee eleng kënnen dës Quests séier stresseg ginn, wann een ewéi ech schlecht am Multitasking ass. Wa gefillt all Minutt e Monster d'Paart erreecht, ass et schwéier seng Artillerie-Upgrades an Niewenziler effizient ze managen. Am Allgemenge fillt sech Rise ewéi e Mini-Monster Hunter World fir den Handheld un. D'Tendenz vun der Serie, méi einsteiger a benotzerfrëndlech ze sinn, gouf bäibehal. Vill kleng Quality-of-Life-Verbesserunge beschleunegen de Gameplay an entschäerfen nach méi wéi bei World déi schwéierfälleg Spillelementer, fir déi d'Serie berüchtegt ass. D'Zilmonstere sinn elo ëmmer op der Map markéiert, iwwer déi ee superschnell virukënnt. Temporär a permanent Buffs kënne wärend der Juegd fonnt ginn, wat eng gutt Preparatioun manner wichteg mécht. A vill nei kleng Déiere kënnen agesammelt ginn, fir ewéi Items am Kampf benotzt ze ginn. An huet ee fréier nach missen um Internet Saache recherchéieren, fir Droprates a Schwächte vu Monsteren erauszefannen, sou presentéiert Twice elo déi detailléiersten a verständlechsten Tabellen zu all Monster iwwerhaapt. Se kéinten déi direkt vun der Monsterhunter-Wiki kopéiert hunn.
Huelen ech fir dat do Monster léiwer eng stomm Wuert oder eng schaarf Waff? Op wéi vill Element hunn ech besser? Ech kucken um Element vu menger Waff oder wéi ni kucken ech awer nach op de War Damage? Huelen ech fir deen dote léiwer Weakness Exploit oder awer Affinity Bonus? Ahh alles muss een de Leit hautzudags virknän. Mimimimimimimi, a ween huet d'Aarbecht? Oi, Numbnuts!
Ass den Schwäertsch domat?
Nee, natierlech nach net. Mär mussen fir all eenzelt vun eise Monstere komplett Tabellen erstellen, hir kierperlech Schwachpunkten, hir Elementer. Ah ja, ah ja, ja, shut the fuck up, du gësch mir scho sou e Kapp wann ech et dot néieren. Hei, watch boy. Hä?
Nee, dat do ass vun de Fans gemaach. Dat do ass e Fansite fir d'Leit déi d'Info wëllen. Dat ass net vun. Ja, mee, mee, hey, listen, de Fans wëllen e neie Monster Hunter. De Fans hu fir eis der Aarbecht gemaach. Eis gehéiert Monster Hunter, dat heescht de Fans ginn eis hire Wiki a mär ginn hinnen neue Monster Hunter für Cash. Kapisch? Mir ginn hinnen, mir ginn de Fans wat se wëllen. Ja, mee ech weess net, et fillt sech iergendwéi wéi wann mir d'Aarbecht vun engem anere Wiki. Dä-dä-dä-dä-dä!
De Fans wollten och e Resident Evil 3 hunn, a wat hunn ech gesot? Ok, wären se Resident Evil 2 man, ey, maacht dach direkt den 3 dobäi! An hu ech gesinn, wéi wonderful dat geklappt huet.
Ech weess net wéilt ech net richteg hunn. Hey, wat ech soen gëtt gemaach, okay? Okay Chef, okay Chef, dat ass an der Rei. Jesus fucking Christ mate, ech mengen kuck, kuck, kuck CD Projekt Red, déi och op mech gelauschtert. A wat ass geschitt? CD Projekt Red ass the most influential game of all time. Kuck wéi vill Leit lo hir Spiller verreckelen wéinst Cyberpunk, wat se vun eis geleiert hunn, he? Schätz esou kann een et och kucken. Gesäis de, dofir du lo shut the fuck up, well ech si Producer, du bass Slave. Maach dat an dono gees de Room 4 B a mol mäi ganze Money ziele fir Cyberpunk 2077. Gepéich! Ok, ok. Bon, schätzen da si mer heimat fäerdeg an copy paste. Zousätzlech gouf och, zumools bei der Singleplayer-Campagne, d'Liewe vun de Monsteren esouwäit erofgesat, datt ee souguer mat mëttelprächteger Ausrüstung bal all Boss ënner 15 Minutte packt, déi meescht esouguer ënner 10. Wat de Monster Hunter Newbie sécher freet, ass fir de Veteran awer vläit éischter enttäuschend a schlicht ze einfach. Dozou sief awer gesot, datt bei den Online Quests an zemools beim High Rank duerno den Challenge erëm richteg unzitt an Onvirsiichtegkeet hei séier mam Doud bestrooft gëtt. Insgesamt setzt Rise Qualitéit iwwer Quantitéit. Sou ginn et nëmmen 5 Maps, déi awer ofwiesslungsräich gestalt sinn, A vill kleng Geheimnisser hunn déi et ze entdecke gëllt. Och huet Wise nëmmen eppes iwwer 30 verschidde Bossmonsteren, e knappen Drëttel dovun komplett nei. Déi sinn awer all spilltypesch ganz kreativ designt an animéiert, wat hinne vill Charakter a Charme gëtt. Och mat senger Grafik ka Wise sech richteg bretzen. Et ass definitiv eent vun deene schéinste Switch-Spiller bis elo. a gesäit och um grousse Schierm nach richteg gutt aus. An dat alles bei Luedzäiten déi all d'Virgänger an de Schiet stellen. Neierdings kann ee sech och amuséiere fir säi Monster an Déierelexikon mat Fotoen op der Juegd selwer ze fëllen, eng Zort Monsterhunter Snap souzesoen. Dat d'Fotomodels iech awer konstant kille wëllen ass dobäi just en extra Challenge. Fazit, Monsterhunter Rise ass zweifellos deen einsteigerfrëndlechsten a wuel och einfachsten Deel vun der Franchise. Mat extra smooth'em an dynameschem Gameplay, dee sech kloer am stäerksten u World inspiréiert. An dat alles mat enger Grafik, déi just vu World getoppt gëtt. Ween Monster Hunter nach net probéiert huet, wäert kloer mat Rise säin agreabelste Start an d'Franchise hunn. De Veteran, deem Rise vläit ze liicht ass a sech méi Content gewënscht hätt, sief gesot, datt schonn Enn Abrëll e gratis Update mat neie Monstere kënnt. Weider gratis Updates sinn och scho geplangt. A wa Rice sech un d'Virlag vu World hält, kréie mer vläit och spéiderhin e groussen DLC mat héchstem Schwieregkeetsgrad Masterrank, deen ech, a wahrscheinlech vill aner Leit aktuell, leider nach vermëssen.
Weess de wat mir scho laang neméi gemaach hunn? Eng gescheit Moderatioun. Dat och.

Ja.
Wat sost du Lück? Ja mein mein Character wollt net an Deckung goen. Ja mit
Ech fand dat net de Problem vum Spill. Ja. Dass eng Fäegkeet an ass an dann äh, hoho.

Wat ass even damage bei dem Fucker? 7! Maan! Wou läis du? Dat ass gutt, ech hat nach, ech konnt mer d'Nake selwer man.

wou mär de Struggle haten. Wou war hatt?
Wou war Gondor, wou mär déi zwee Bossen haten, hä? Wou war Gondor?
Fuck, seriously? War is war. What, you think we just hug it?